U Lalnu Sanga lo ding rawh a se. Hei hi a kan lak pa nia. Hmasa ber a tih ka tum a, ka farnu ka hmu kan ti hmasa a pawi tak tak a ni. Hemi pawn min lo hrethiam sel a, kan upat vang kan thluak a vir khaw lo tawh a ni tih kha a ngaihthiamna ka dil duh e.

An innai bawk a, ni hre chiang viauin ka ring a, a hmasain inhriat chian hi a pawimawh khawp mai. In hre chiang mang lo a hman ang laia nupui inneite kha kan naupan kum sawm vel, sawm pahnih vel kan ni ang i. Ehh tu nge Sauleng dar Laithianga nupui kha Thangsini ami zimpuia rawn lawi kha kan va hmuh kha kan phur teh lul nen an pa tur hmel kha lo la hmu reng reng lo mai a, a ni zawk a rin kha lo ni ta si a, zanan zanan an hma nak chung zing a haw leh vang vang mai phang te kha chei ngil thei lo a.

Inti khaw lo hi sam tak a ni. Chu lo pawh hi inti khaw lo sawi dawn ila pali lai sawi chhuan ka hria nia. Mahse khang kha tiin an la dang vek a, sawi chhuah kher pawh ngai lo. A pawimawh ber chu hei dan anga kan innei emaw, ruk emaw pawh ni sela. Dam chhunga in hmangaihna hi a pawimawh ber ka tih dawn. Kan innei a, kan inphe chiang diau a, Bible-a mi pakhat kan sawi lang teh lawk ang. Davida fate kha. a fapa Amnonan a farnu Tamar-i a hmangaih tlat mai a insiar leh tawh tha lo. A lo pawng sual ta in chhungah a mutpui a, a mutpui zo kha tenna men lovin a ten a, a haw lutuk a, a nawr chhuah a chhiah loh pa kha nawr chhuak tirah kha a khat eng hmangaihna kha a awm a ni. Nupui fanau kan fanau kan han nei a, pa pali panga nei tawh hnu ah pawh sang dan kai kan tam. Kha tur kha ni lo, tuna kan in neihna kan in hmangaih lai hi hriat reng tur a ni. Pawimawh tak a ni. Nu leh pa te kan chawimawina ni a ni. Pa ten nu leh pa te hnena chawimawina kan hlan theih sang ber hei hian ka ti tih chuan. Chuvangin mi mi an inruk pawn min sawm chuan ka ka hlut reng reng hei in kan hnung pawh khan ka sawi tawh a, a ropui ka ti. Nupui pasal nei lo te hi ka nei duh lo tih te hi kan lo pianchhan pawh a ni lo. Pathian in a min siam dan pawh ni lo. Amah erawh chu kum khua atan a in hmangaihna erawh hi chu tum a in theihnghilh chu u. An ni chauh hi ka chah lo a nia. Pa pali panga paruk nei hnu a pasal nei leh a pasal te tan san hi ka hre zut. Nangni pawn in hliang. Kha kha Pathian kan hmaiin a hmangaihna in min lo la veng zel a tih hi kawngka kan chawhkhual kan zin pawhin kan pasal te leh kan fa tena min hmangaihna kha kan theihnghilh tur a ni lo.

An nih theih Lalpa zarah ka beisei a, vawiinah hian ka sawi duh ber chu, keini unauza hi mipa pathum hmeichhia panga kan nia. Par hi ka chung chiah ania, nakinah ka rawn dik tir anga Sialtir par lawmah ka thlang chiah sorry ka thlang chiah ania. A chhang leh par kung i a rawn kal bawk a. Midang chu hei kan boruak avangin kal thei lo te kan unauza hi tlemin kan kum a lo hnih khat ve deuh tan tawh nen, thana kan neih nen, an bawrhsawm nen an rawn kal thei lo pawhin kan ti khawp mai a. Vawilah te hian inhmel an hmuh tir a. han in hmel hriat te a chak awm teh ril nen ni chin an sawi ang i zawi muangin an la in hmu leh ang chu cheh chuan hei vawiin ah hian tling lo tak mai in kan fapa chu mak pa ah in lo nei ve dawn ta a ah a kum ngaihtuah ai hian ni chin ah mal neih kan tih ang khan A la mawl miat miat ve khawp mai a, infuih fuak thiam chuan sakhi hawk te pawh in la hawk thir thei ang a, inthiam lo erawh chuan lehlam a hawi mut mai dawn tawh a ni, a en kawl dan lo thiam ang cheu tih kha ka chah duh cheu a, tin khawina keini fapa tling lo tlat mai hetianga. Min lo duh der a, min lo pawm chak der a, min inchhungkhur a tiang a, man leh mual hlan theih a kan awm avang hian a remruattu leh hmalmin sawmtu Lalpa min chu fakin awm rawh se. Amen.